Ram zakip i ummi Chin miphun vialte hna Chinyu channel in kan in don hna. Keimah ka min hi Tin Zuuk Peng ka si. Anih hi Rereven Liṭang Ngunzacung a si. I anih hi Kawlram lei in Australia ram ah rak kan tlawng hi a si i atutan rak kan tlawn ahhin Chin New Channel nih pumpak i a rianṭuannak ah siseh, cun miphun caah rianṭuannak ah Khrihfabu caah rianṭuannak ah tlaihhngalhmi thil tete halnak caanṭha kan hun ngei lai. Pita Cung tiah kan auh ko lai i Reverend Pita Cung, Saya Pita Cung tiah an au ko ning law hi bantukin tonsak caanṭha na kan pek caah na cuang tampi kan i lawm. Van ka lawm tuk ve. Kan biaruhnak lei ah kal colh ko usihlaw, hi hmasabik ka pumpak theihhngalhnak, na rianṭuannak na sianginn kainak, na rianṭuannak na sianginn kainak a tuaifiannak in tlawmpal na kan chim ko hnga maw na chungkhar kong in siseh, na upa kong siseh na kan chim ko hnga maw? Kei hi Vambai khua Thantlang peng ah a chuakmi ka si i ka sianginn kainak hi Tang cheu in tang li tiang hi vamva i kai i tang nga in tang riat tiang hi Thantlang ka kai. Cun tang kua in tang hra tiang hi Hakha ka kai i Hakhan tanghra ka awng. Hi cu hnu cun Bible siang ka kai i uh, Rangkun Gospel for Asia Bible College ah kum thong hnih ah uh, BTS ka dih i cu hnu cun uh, Malaysia ah uh, kum thong hnih le kum khat in kum hnih karlak khi ka rak kal i ka ti khawh tawk tein thawngṭha zong Laimi dihlak sinah ka rak chim. Cu hnu cun India ah ka kal ṭhan i India ah hin BB le MTA ka va dih i BB ka dihnak tu hi cu Bharat Bible College Andhra Pradesh ah kin si i MTA ka dihnak tu hi cu Berean Baptist Bible College Bangalore ah ka dih i cucu ka tuan biatawi keimah ca si rih selaw adang chin hal na ka duh hna ma cun hal kho rih si ko kai lawm na tuanbia kong tawina na kan chim ta na chung kan i lawm i pahnihnak ah theih kan duh ngaimi cu ngaktah cawmnak a tuah ti kan theih i kawlram vawlei cungah a sifak bikmi ram bantuk a dirhmun a dirmi hmunhma ram ah ngaktah cawm hi a hau zong a hau ngaimi thil a si lai tiah kan ruah hi bantuk ngakṭah cawmnak khawhnak dirhmun in rawhnak siseh rawhnak an ngeihtertu thil he zeidah a si a si cun hi ngakṭah na cawmnak hin zei bantuk thihar dah na ton cucu thihar cu zeitindah na tei khawh tawn timi hi hngalh kan duh i ngakṭah cawm hi laimi chung kan tam ngai i kei hi Pathian nih Thongkazakaw sawmkua kumkua ah khan vision a ka pek i cucu Rangoon Hmobi ah khin rawhnak tlang um i cuka thla ka cam lioah Pathian vision a ka pek i cu thawk cun zumlotu ngakṭah tete an si zongah cun siangkai khualomi te an si ah cu cawmkennak thinlung kha ai thawknak si i cutin Pathian nih khan ka thinlung chungah a chiah i ngakṭah cawng kai awtnak hi kum thong hnih le kum sarih in a si. Hi cu ahcun mipi ka ṭhi i ngakṭah cawmnak ka kawt colh. Hi ngakṭah ka lakmi hna zong hi ke minrung mioh ne, cun yakhainpi ne, cun Eltitan lei an si ah cun hmun kip kaki tete i ummi zum lotu tete chungin siangkai khualum tete hna kha ka va lak hna i Cun rengkun ah ngakṭah cawmnak cu ka tuah i i ka vision cu tihin si. Siang a um lonak hmun tete le education lei ah an derthawm ngaingai tete, khi khuate hmunhma tete ah khin ka va lakmi hna an si i rengkun ah hin siang ka kaiter hna lai i tanghra an van phak tik, an on tikah Bible song ka kaiter hna lai i anmah an miphun sin lila ah Pathian Thawngṭha ka chimter te hna lai ti aa ruahchannak in cu vision he cun hi ngakchia hi ka zohkhenh mi hna an si i hi kum thong hnih le kum sarih lio ah khan cun minung pahleihnih te kan rak si i atu ah hin cun kan zohkhenh mi hna hi minung sawm sarih an si cang le sawm sarih chung ah hin minung pahlei khat cu tu hi Baibal siang zong an kai cuahmah le tu hi atu lio te ah hin cun ngakchia zohkhenhnak inn ah hin minung sawmruk an um i harsatnak na tonnak na van ka hal tikah hin harsatnak ka tonnak cu tampi um i zaan kuli kan chim nawn dih cawk lai lo cucaah a tawinak in kan chim lai ngakchia kan zohkhenh ka ti ah hin kan har tuk i Baibal siang kan ca ka chim pah i Baibal siang in va kalnak hmanh ah khan Lainka kha Abbas Fair ah hin zahnih sawm nga pek dingmi zong kha ka siang lo, zahnih lawng ka pek i siang ka phak duhnak hmun ka phak hlan ah kan sawm nga in ka hal ṭhan tawn. Lei zeitluk in dah kan rak har ti si ahcun bus kaa citnak nih kha kan rak ngei lo tluk in kan rak har i cu chinchap i kan zohkhenhmi ngakṭah an van dam lo tikah kan inn pawng deuh simi kan piah tik hna ahcun Seoh, Doctor te nih kan aa hi na fa hi hika han hi kan zoh kho la lo. Khuachung deuh ah sizungpi nan tlikpi hau an van ti. Takse hlan awk le kan nei lo. Takse hlannak zong kan nei lo ti kan harsa ngaingai. Cu ahcun hi harsatnak in kan luat khawhnak le kan tei khawhnak hi cu Pathian sinah kan nunnak dihlak in kan harsatnak kan ap i thla kan cam tikah cun Bawipa nih hna daihnak, hnangamnak, lawmhnak kan pek i harsatnak cu kanmah nih kan tei si loin Khrih nih an kan tei piak tu khi si dek. Bia tete cingka nih kan hla ngan nih cun hi dirhmun ah hin kan dir khawhnak a si. Pathumnak kan hal kan duhmi cu hi bantuk mission rian a tuannak kong he pehtlai in si ṭhan i nang hi kanmah miphun holh si lomi holh dang miphun sin ah hin missionary a ṭuan ti kan in theih. Hihi mission a ṭuannak ah hin Zei bantuk haunak dah na ton i cu haunak ah zeitindah na tei khawh tawn timi hi na upa nih an vun chim kho hnga maw? Saya, hi ramui ngakchia ka zoh thawkte hin mission rian hi ka tuan i cun Khrihfabu dang ka dirh colh i Dringkawng Tero, Tinraw tiah kan ti i cucu kum thong he le kum sarih kan ka audit Ka ot ve i suipi ta khin tete khin kan ṭhu dir i thawngṭha kan chim tikah cu lio ah cun Bawipa nih vision a ka pek ṭhanmi cu, Ziah Rengkun khualipi pi khi zoh tuah, a ka ti, a ka cuanhter i Rengkun khualipi khi Sodom le Gomorrah bantukin ka hmuh, a ka hmuhter i khi Rengkun khuapi a laifang te hlei ran sami ah khin Khrihfabu va dirh law khika te khin kum law thlarau ṭo tampi khi ka hung kan pek lai timi kha vision in Pathian nih khan ka nunnak ah bia a chim a ka hmuhter i hleran ah tu hi kan khawmhnak i kum kua chungah kan lut ve cang i hleran rengkun khualipi hi hleran ah khin tipil na ka pekmi hna hi zahnih le sawm nga hrawnghrang hi tipil ka pek cang hna le cu ahcun harsatnak hi tampi kan tong harsat a kan tonnak zong cu chim thluah zong va ṭha lo i cu lakah harsat har bik in ka ruahmi cu thawngṭha kan chim khawhmi tete hna hi mirum mi an si lo i sifak tete an si sifak tete nih ruahchannak in an kan cohlan tikah kan ti khawh tawkte lakphakti hna maw changreu hna maw tete hi kan valte nih tete khan i hawikomhnak kan nei hmasat la cu hnu kan van hawikomhnak a van ṭhat deuh hnu ah khan Jesuh Khrih thawngṭha kan chimh ve hna le kan chim tik hna ah cun Khrih an zuam tikah tipil an pek tipil ka pek hnunak khan cun ka Khrihfabu kan member an si cang caah khan chungkhar pakhat bantuk in zoh an hau i ei awk an neih lo caan ah kan sin an rak ra, an dam lo caan ah kan sin an rak rat tik ah khan cun kanmah lei zeihmanh pek awk kan neih ven tik hna lo ah khan cun khi caan ah khin i phisinnak kha har ngaingai in ka ruat le cucu Khrihfabu rian ka ṭuannak ah hin harsatnak ah hin ṭawkṭaihnak pakhat ah ka chiah ding a si. Cucu kong ka pehtlai in kan i hal ta ka duhmi cu annih kha Buddhist an rak si lai cu mu. Buddhist nih khan Khrihfami hi zeitindah a rak kan rak kan hmuhning kha rak si ve ti hi na vun kan chim kho hnga maw? Vai ah tipil kan pekmi hna hi a phunphun an um. La cheukhat cu an pi an pupa hna kha Khrihfa an rak si ko nain zumlotu sinah an kan len tikah khan an thinlung ahcun Khrihfa rim an nam ko nain Jesuh Khrih an thei taktak lo. Cu hna sinah khan tharchuahnak ding caah Khrih thawngṭha kan va chimh ṭhan tik hnah khan cu hna pawl nih cun Khrih kam an zumh lo, nunnak a thar an ngei. Cu bantuk cun zumlotu dangdang biaknak dang tete kha tampi in um tikah an kan hmuhnak hi Zeitindah a si ti cun thil ṭha pakhat ummi cu Khrihfa hi thil ṭha tuah zungzalmi kan si. Hi thil ṭha tuah zungzalmi kan si tikah Khrihfa cu a ṭha ti kha pakhatnak in an theihmi si ko le khi thinlung te khi a pakhatnak khin kan sin an rak ra duh. An rak ra duh tikah Baibal ca nih a kan cawnpiak bantukin Jesuh Khrih cu vawlei dihlak hna caah a thi i kan zumh a si ahcun zungzal nunnak kan hmu lai cun kan nunnak dihlak a kan life zong kha cu Khrih nih cun a kan thlen khawh timi kan chimh tik hna ahcun kanmah thim khawhnak thawng si loin Thiang Thlarau bawmhnak in hiti an i thlen khawhnak le Jesuh Khrih an zumh khawhnak si. Na van ka halmi ah khan an kan hmuhnak te kha cu Khrihfa cu thil ṭha tuahmi an si timi te nih khan Pathian rian ah kan tlamtlinnak bik in ka hmuh i, A donghnak ah ramdang ummi Chin miphun vialte sinah zei bantuk biacah dingdah hi kan i leh? Hi biacah ka duhmi hna cu, Israel tuanbia hi van zoh ta usihlaw, Israel miphun hi zeitikhmanh ah an nunnak in miphun dang sinah tla awk a tlin lomi miphun an si. Cu bantuk cun kan nih Laimi zong nih ramdang na phak tikah miphun dang sinah tlaunak thinlung hi kan neih lo ding hrimhrim hi kan duhpiakmi hna si. Cun kannih Laimi cu lo tuah in khua rak sa i rak tuntumi kan rak si i thilṭha zong zeihmanh kan rak tuah kho lo. Asinain Bawipa dawtnak thawngin Bawipa nih rili senpi cu a kan tenter i khatlei ral ramdang kan phak dih hnuah cun hi ni ah kan tuah duhmi zong hi tuah kho dirhmun ah Bawipa nih a kan dirter cang caah ni sawmthum na ṭuanmi chungin nikhat hlawh te hi cu kan Kawlram thlarau tlau tlaihnak ding caah van pe chan ve law ka duh. Kan ram miphun nih nan zatin nikhat hlawh khan nan van pek dih si ahcun Laimi kut ah hin missionary um dih hnga i miphun dang vialte hna zong nih hin Aw Laimi cu duh an va nung hringhran dah! Aw Laimi cu ti khan tlangcung ah tlakmi khua bantukin miphun kip nih chawnhmi Laimi hi kan si ve kho hnga timi te kha cah kan duh tami hna cu si. Cun pahnihnak a cah ṭhan kan duhmi hna cu ramdang a phami Laimi nan zate van tei rial ulaw inn hi va na cawk dih hna ulaw Hi nu kum kul sawmthum a hung si tikah kan ram cu a ṭha ve te lai i nan inn kha nan zuar lai i kan ram ah miphun dihlak hna sinah khin mirum nan hong si ve hnga i shopping te hna zong kha nan ong kho lai company zong kha nan dirh kho lai rian ṭha ṭha kha a tlai khomi miphun ah kan hong cang ve hnga i miphun dihlak hna sinah khin mi nih zohmi, tlangcung ah tlakmi khua bantukin zohchunmi, mi nih chawnhmi Laimi kha kan hung si kho ve hna ti kha chim ta ka van duh. I pathumnak ah, kan Laimi ram donghmi vialte hna, fale nau hna, ca i zuam u, dakṭha hna si u, engineering hna si u, fimnak thiamthiam ramdang a neihmi fimthiamnak vialte kha cawng u law Kan ram ah nan rak kir dih tikah Kawlram pumpuluk i zungsang hna le sizung ṭhaṭha hna ah khin kan Laimi lawngte kha nan hung ṭhu hnga i miphun dihlak karlak ah khin aw Laimi cu dah an va fim an va thiam hringhran dah tiin Laimi ka cawisanmi Laimi kha mi nih zohchunmi ṭihzahmi kan si ko hnga timi te kha chahta kan duhmi hna cu si. Cun a donghnak bik a cah ṭhan kan duhmi hna cu Laimi Lairam cu kan ceu cang ko i a ceu cangmi Laitlang ah ceu chin lengmang si loin a ceu cangmi Laimi kan si caah miphun dang hna sin kawl na le cun ka ren ka chin cun miphun fate tampi an um Tainehpine hleili ahkhin kal in rian a ṭuanmi hi si ve cang hna usih. Laimi kan ceunak cu muihnak miphun dang sinah kan fimnak he, kan thiamnak he, kan chawva he khan hmang hna usih. Cuti i Laimi nih vision kan neih i rian kan ṭuan si ahcun Laimi cu kan Kawlram pumpuluk ah tlang cung a tlakmi khua bantukin mi nih cuanhmi kan si ve ko hnga timi te kha biacah kan duh hna. Bawipa nih thluachuahnak an pe hna seh. Rev. Peter Ngun Za Cung he kan i tonnak ah kan khatpitu mipi kan cung a lunglawmhnak tampi kan i ngei ti kan i tonnak ah kan chimmi kan i halmi bia cungah mipi caah ṭhathnemnak um hram ko seh ti si ding sadikhahnak kan i ngei ti bantukin hmailei zongah tonpinak ṭansaan kan peknak lai kan i sawm hna i anih hi Rev. Ngun Za Cung a si i cuka kan i tonnak cu a dih cang.